Sbia! Neis aderyn! Wel, ie, ti'n iawn. Hwn o'n bell i fyny hefyd, sbon i pa aderyn ydi o. Hei, ti'n be beth sy'n reit neis i wneud? O'n i'n meddwl. oedd mynd i'r goedwig fel hyn a casglu pethe byse'n debygol o cael eu defnyddio gyda'r adar yma i greu nyth. Ar llawr y goedwig, edrychwch, mae gyda chi ddail, ddail wedi crino, a mwsog, a brige, a mae hwn gyda cen hyfryd arno fo. A o'n i'n meddwl, sa chi'n gallu neud yr un fath a casglu ambell i beth fel hyn, ewn ni nôl wedyn a creu nyth allan o'r holl brige yma a'r mwsog.
A wrth grwydro adre, des i ar draws y nyth yma, oedd yn yr canghenne uwch ben. Edrych i fyny, a oedd wedi cael ei wneud allan o frige, a be oedd o, oedd nyth y frân. A dyma'r frân oedd wedi gadael y nyth a'r canghenne oedd wedi cael ei adeiladu arno i'ch ben. Wel, dyn ni am greu nyth tri dimensiwn wan allan o'r pethe nathon ni ffeindio ar lawr y goedwig, felly a eitem ychwanegol fel bagiau te, anged siswrn a bowlen ynoch chi, a llinyne a cortyn gwmpas y tŷ, brige, mwsog, cennau a plu. Ac yn ola, glud PVA. Rhodwch yr glud PVA yn y fowlen a'i wasgaru o gwmpas gyda brwsh reit i ymylon top yr fowlen a gwasgaru fe yn drwchus. A wedyn, torri'r bagiau te, gollwng y cynwysion allan a rhwygo nhw ar agor a'u gosod nhw fel haen cychwynnol i ddal y nyth at ei gilydd. A gellwch chi, os dych chi eisiau, defnyddio bagiau te dych chi 'di defnyddio i gael paned, a heina mynd i roi lliwiau mwy brown i chi, wrth gwrs. Rhwygwch nhw i fyny a gosod nhw un haen ar ben y llall, achos os angen mwy o lid, fedrwch chi rhoi mwy o lid. Yna, gwahanwch yr cortyn a'r llinynnau chi, sy hefo chi, a rhoi nhw i gyd at ei gilydd yn fân, a gosod nhw eto fewn yn y fowlen, ac i chi ychwanegu'r glud os oes angen. Rhodwch nhw un ar ben y llall, a'u pentyrru nhw mewn ffurf nyth, meddyliosit bysau'r nyth wedi cael ei greu, ac yn ola, gwasgarwch haen ola o BVA trwchus dros y cyfan, a bydd angen gadael hwn i sychu dros nos. A tra bod chi'n aros i hwnna i sychu, be am roi tro ar beintio nyth y deryn bach? Dyma rai greuais i allan o inc a Dw i 'di edrych ar y llinos aur, y dryw neu'r wren. Ditw Thomas Las fan hyn sy'n edrych yn glyd iawn gyda yr plu a'r mwswgl a hefyd gwlân dafad. A wedyn, gellwch chi feddwl am faint o wyau, pa fath o siâp a ffurf sydd yr wyau hynny, a gwead o fewn y nyth, a trial ail gyfleu hwnna wrth beintio. A dyma y dridwy a nôla y bromfraith yr a gwylod yn fanna. A dyma ni, y nyth nath ni greu ddoe, wedi gorffen, a dwi wedi penderfynu rhoi e ar gangen yn yr ardd, a gen i weld pwy fydd yn meddwl falle taw nyth go iawn ydi o. Hefyd, dwi wedi defnyddio cerig mân a'i peintio nhw i neu nhw i edrych fel wyau bach. Gobeithio gewch chi hwyl yn neud ych nyth chi neu yn mynd ati i beintio.